Erm Ghanafoɔ na nso bi yaba abɛhyia a ɛho bɛhia sɛ owura a yɛabɛhyia no no owura owura animuonyamfoɔ paa na ɛyɛ otumfoɔ Ahenkwaafo. Ahenkwaafo no mu baako na ɛnkyɛɛ biaa ɛna Onyame Ado. ɛyɛ Daasebiri Osei Bonsu Asante Mampɔn Hempɔn kɛseɛ paa yɛ a ɔnyaa ne baabi ɛkɔeɛ Na ɔkɔɔ na mpɛn pii no sɛ ɔhempɔ ɔhempɔn kɛseɛ bi saa ɛtɔ a na yɛtete amammerɛ kwan so, yɛtumi de nnipa no kɔhyɛ bi a fridge mu, ebi wɔ hɔ a mfeɛ mmiɛnsa, ebi wɔ hɔ a mfeɛ num, ebi wɔ hɔ koraa mfeɛ du, ansa na yɛapɛ no koraa berɛ mu. Na ɛyɛ daase berɛ wɔ saa ebunsu deɛ no deɛ, ankyɛ koraa ɛna ɛyɛ Otumfoɔ Krawerɛ, Brawerɛ nwoma so, ɔno na ɛte so. Ɔmaa akonya sɛ wɔnhwɛ na wɔnsiesie no, wɔmpɛ no koraa berɛ. Ɛnkyɛɛ biara ɛna Asante Mampo, na ɛhɔ ayɛ gya. Nnipa a ɛfiri akyirikyiri mmɛnkyɛn kɔhyɛɛ hɔnom, na ɛnyɛ nnipa ketewa. Ɛyɛ Ghana nyinaa, ɛyɛ mmaa mpanin, wɔn a wɔadi akonnwa no bi atwam, wɔda so te ase, obiara, ɛma mampɔn deɛ na ahɔ ayɛ gya. Nti ne yɛba bɛhyia Otumfoɔ anaasɛ manhyia ahenkwaafoɔ no bi no, yɛpɛ sɛ yɛhu deɛ nti a ɛyɛ Daasebere Osei Bonsu, Onyaneba bi kɔɛ no, ɛyɛ ne n'ayie no yɛ ntɛmntɛm kɔ aso saa nti Daasebrɛ yɛpɛ sɛ wo kyerɛ Ghanafoɔ amammerɛ ne amanneɛ yɛ fa saa ayie no ho nti meto de ma wo. Deɛ ɛdi nkan mɛkyea Ghanafoɔ nyinaa na makyea Asanteman na mede nnaseɛ a ɛnni kabea firi Ɔbɔadeɛ de ama Krobe Asante Kotoko hene. Mpo ne din a na mabɔ me mu ase no te Krawee ne Brawee nwoma so. Ɛɛ na Dawroma, bere a dase bere tɔe no, ɔno ara hwɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so, deɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa na ɛyɛ Wura Dawroma. Ɔhyehyɛɛ biribiara pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ wahyehyɛ n'Asanteman no. Ɛno nti na bere a dase bere tɔeɛ no, na afe wei mu no nso yɛ bere a sɛbe Ghanafoɔ nyinaa adi kan ate ho mframa, wiase nyinaa adi kan ate ho mframa a yɛse yɛreba abɛtwa odwira. Afe yi yɛ odwira afe a sɛbe Kobe Asante Kɔtɔkɔhene no ɔte Krawee ne Brawee nwoma so, ɔntumi ntwa odwira bere a Asante Mampɔnhene no ɔte Silver Sue. Ɛnka ho bere a ɔbɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ bere a odwira retwa guo wɔ Asanteman mu. Nti bere a ɔhene kɔɔ akuraa no, na nea ewura Adaworoma ɔyɛɛ nhyehyɛɛ ne biribiara de maa Mampɔn ne mpanimfoɔ nyinaa ne deɛ wɔyɛ a ɛbɛboa no adi pɛpɛɛpɛ anaa yie atɔ yie. Ɛno nti yewura ne nhyehyɛɛ mu no sɛdeɛ ɔde hyehyɛɛ Asanteman no, wayɛ biribiara pɛpɛɛpɛ Na bere a wɔhyɛɛ yɛn a yɛde kɔyɛ ayi anaa yɛde yɛmfa nkɔkora no no aso ama yɛayɛ biribiara awie. Na ɛnnɛ ayɛ wo ho mmɔbɔ ne da a ɛtɔ so dunum na yɛn wura ɛmɛ ɛnnɛ ɛda no soeɛ a Asante Mampɔn Hemmaa ne mpanimfoɔ de aseda a ɛnni awieeɛ de berɛ a kɔbɛyɛ Asante Kɔtɔkɔ anaasɛ wɔ Asante Kɔtɔkɔ fie sɛ adaworoma a, yɛmfa aseda mmra yɛn wura ɛfiri sɛ wayɛ bebree ɛfiri sɛ ɛberɛ a Daasebrɛ kɔeɛ no ntotoeɛ ne biribiara yɛn wura aka ho ama biribiara na yɛakɔgya akora kwan na ɛnnɛ ne da a Mpanimfoɔ ne Asante Mampɔn man nyinaa baeɛ a wɔde aseda brɛ kɔɔ berɛ a Asante Kɔtɔkɔ hene Noadaoma Akoraa O bisaa sɛ, Adɛn nti na wei ayɛ ntɛm saa? Medii ka kae sɛ, Yawura ntumi ntwa odwira berɛ a Asante Mampɔn hene nka ho. Ɛno nti, sɛdeɛ ɔhyehyɛɛ n'Asanteman no, ɔde biribiara gya mpanimfoɔ sɛ deɛ wɔnyɛ a ɛde nkankoɔ, mpuntuo ne pɛpɛɛpɛyɛ bɛba Asanteman mu na ebi aka Asante Mampɔn man. Ɛno nti ne nnɛ wɔyɛɛ biribiara wieeɛ no wɔde ho aseda abrɛ yɛn Wura Korɔbea Asante Kɔtɔkɔ Hene sɛ ɔdawuroma nea ɛsiiɛ birikyi ɛbɔɔ Asante Mampɔn man yɛ a yɛde bɛdaa wo a womaa yɛn akwanya ne biribiara. Yɛayɛ biribiara pɛpɛɛpɛ nti nnɛ na ɛyɛ berɛ a Ɛkwan aba mu a ɛsɛ sɛ yɛde aseda brɛ yɛn Wura. Ɛno nti ne nnɛ wohu sɛ mampɔn man ne mampɔn kuro no nyinaa gye twi aba Asante Kɔtɔkɔ fie a ne nyɛ bɔne biara na ɛyɛ deɛ Otumfoɔ deɛ ɔte Krawe ne Brawe nwoma so ɔyɛ maa Asante mampɔn man na wɔde ho aseda brɛ yɛn Wura ɛnnɛ dadua yi ara yi. Pia, Ntsi wopɛ sɛ ɔkyerɛ mu sɛ yɛakɔpɛ Daaseberɛ ɔsɛɛbu nsu ɔtɔ so mmienu, yɛakɔpɛ no koraberɛ. Ntsi n'amammerɛ ne amanneɛ kwaa so no, ho behia sɛ mampɔn atena nkonyafɔɔ no betumi aba ɛyɛ ahemfie, ɛyɛ manhyia, na wɔde ho nso aseda de brɛ Otumfoɔ. na afei nso no wɔhwɛ ɛho asɛm ka. Enti sɛnea Mampong akonnwa no nso akɔtɔ no nti, ɛho nhyehyɛeɛ te sɛn? Na wɔatumi apɛ nnipa foforɔ ama no abɛdua saa silver stool no so? Ɔdaoma,
ɛho nhyehyɛeɛ deɛ ɛwɔ Mampong man no ne yɛn wura nsam. Yɛn deɛ yɛyɛ ahenkwaa, yɛbɛsom no, yɛte ne nan ase resom no, yɛresua adeɛ. Sɛdeɛ da biara ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛmmoa ma yɛn Asantesɛm nyɛ adwuma. Yɛn Wura anom asɛm nti, daa ne daa nyinaa yɛn nso yɛbɛboa ma y'Asantesɛm atumi ayɛ adwuma. Ɛno nti na nea ɔhyehyɛɛ n'Asanteman ne mu nea ɛwɔ mu nyinaa ɔde hyehyɛeɛ sɛ ɛnnɛ ne berɛ a ɛsɛ fata sɛ mpanimfoɔ ba na wɔde aseda brɛ yɛn Wura. Nti seesei ara no deɛ wɔde aseda a ɛnni kabea abrɛ yɛn Wura Bla Dasebere kɔ akuraa. Ɔboa ne ho ntotoeɛ nyinaa biribiara awie pɛyɛ. Nti sɛ nnɛ deɛ wɔn baeɛ nnɛ yɛ aseda. Deɛ aka no wɔ Asante Mampong Hemaa ne n'atra nkonnwa ne yɛn wura nsam. Nti yɛn a yɛresua adeɛ deɛ yɛntumi nka mu asɛm bebree. na mmom sɛ biribi foforo bi wɔ akyiri a wobisa a ɛfa amammerɛ ne amanneɛ kwan so a, ɛno de, deɛ ɛnim no, yɛbɛtumi aka anaa yɛbɛtumi akyerɛ mu. Na mmom baabi wɔ hɔ a na yɛrekɔdi mpo a, deɛ aka no, wobisa sɛ, sɛ nkonnwasie anaasɛ deɛ yɛde no bɛsi adwa so a, deɛ aka nyinaa wɔyɛ wura nsɛm. Ɛno nti na wɔahyɛ berɛ de ama mpanimfoɔ sɛ wɔpɛ oluman anaasɛ agya koraberɛ wie a, deɛ aka biara no, wɔmfa aseda mmɛda no. Nti sɛ wɔde aseda abrɛ yɛn Wura yi, afei na yɛretwɛn deɛ mpanimfoɔ a ɛyɛ atena nkonnwa ne ɔhemaa ne mmaa mpanimfoɔ a wɔwɔ fie ahyehyɛ na wɔde ba abɛto yɛn Wura anim sɛ agya kɔ akura no, wɔanya no nsi ananmu anaasɛ wɔnnya. Na seesei ara deɛ, yɛntumi nka anaa yɛnnim biribiara fa ho sɛ yɛnyɛ obi a obesi agyanan anaasɛ yenyaa obi, na mmom yɛ deɛ yɛyɛ ahenkwaa no deɛ mpanimfoɔ se mmerɛ ne nna na ɛbɛkyerɛ. Piaw, piaw, wakasa, wakasa. Nti seesei no deɛ, ɛɛ, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛkyɛ pii nso saa, nanso nhyehyɛɛ no nyinaa ano gyina ɛyɛ mampɔn, ɛɛ, atenankonnwafoɔ.
Atenankonnwa, ɛne mmaa mpanimfoɔ a wɔwɔ fie, adehye mpanimfoɔ a wɔwɔ fie no, wɔn na ɛbɛtumi akyerɛ sɛ seesei no, Agya Kwakura no, yɛanya obi a ɔrebɛsi n'anan, na yɛanya Kwame Mensah anaa Akwasi Bediako na yɛde no reba abɛsi agya anan. Ɛno deɛ, yɛn ne ayɛ nkwaa deɛ, yɛ deɛ, yɛ deɛ yɛ adesua sɛ aberɛ ne aberɛ biara no, yɛbɛsua adeɛ afiri yɛ nananom ne yɛagya nan ase. Deɛ kuro no nyinaa, ɔman no nyinaa yɛ ne dea no, ɔno pɛ na yɛdan no. Nokorɛ, nokorɛ. Nti ɛɛm ɛyɛ a ayie no si yɛ no wokɔ hɔ bi yɛ a na wogyina badwuma na wo wo nso wokyerɛ sɛ amammerɛ ne amanneɛ no wote paa nti wo a wo experience suahunu a wokɔhuu no hɔ no deɛ na wobɛtumi aka de ama Ghanafoɔ bɛtumi atie bi de afiri mu? Sɛ afotuo bi ne adeɛ a sɛnea wohwɛ sɛnea amammerɛ ne amanneɛ no wohwɛ deɛ ɛkɔɔ so no a ɛwɔ sɛ Sɛ wohwɛ mu a, yɛasɛ yɛn amammerɛ ne amanneɛyɛ atoto no ase. Enti deɛn na Nokorɛ, wobɛtumi aka de afa ho? saa. Bebree wɔ hɔ a yɛbɛtumi aka. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, amammerɛ ne amanneɛ deɛ, aberɛ ne aberɛ biara no, Akwasi Kɔkɔɔ ne nhyehyɛeɛ ne sɛ ɔmma Asante ne Abibiman amammerɛ ne amanneɛ nna adi nkyerɛ wiase. Ɛfiri sɛ ne nhyehyɛeɛ ne ne nneɛma bebree wɔ hɔnom a Potɔ kasa mu yɛse it down fool or it down play our traditions and culture. Ɛyɛ a na ɛbrɛ yɛn amammerɛ ne amanneɛ no ase. Nanso yɛnhwɛ no sɛ ɛberɛ a yɛn ankasa yɛn nyinaa yɛ wura kɔɔ bea Asante Kɔtɔkɔ hene, nea ɔte Krawire ne Brawe nwoma so no, ɛberɛ a Ɔbɔadeɛ ne nananom yɛ adom a wɔde no sii aban nnwa so no, in fact, waboa ama Asante ne Abibiman amammerɛ apagya akɔ soro ne kɛseɛ so. Nti yɛn a yɛyɛ nhenkwaa a ɛyɛ a na yɛwɔ yɛn wura no ase da biara da biara, ɛyɛ a na ɛyɛ yɛn kra ani gye sɛ Nadaroma waboa ama Asante ne Abibiman amammerɛ ne amanneɛ rekɔ so aberɛ ne aberɛ yi. Menkaa wo pii. Ɛberɛ bi atwam a na anka wo koraa no wobɛkae a sɛ obi bɛdi hene a Gyen sɛ yɛtetɛ nea kɔkye no ne ayere no by force ne yɛde no abɛdi. Nanso berɛ a yɛn wura baeɛ no nam ne nhyehyɛeɛ ɔno ara na ɛkyekyere Asanteman nti sɛbe biribiara kuta ne nsam nti deɛ ɔno nim a ɔyɛ a ɛbɛboa ma Asanteman atu mpɔn na ebi aka Ghanaman ne Abibiman no ɛno ara na ɔgu so a ɔreyɛ sɛbe sɛbe nsɛm ne nneɛma a ɛkɔ so wɔ wiase nyinaa ma adasa nyinaa te aseɛ nya nhunumu sɛ Korɔbea Asante Kɔtɔkɔ hene, ɔyɛ hene baako pɛ wɔ Abibimam ne ewiase nyinaa efisɛ ne nhyehyɛeɛ na ama Asante aduru baabi a waduru yi. Enti nea ɔhyehyɛɛ firi mfitiaseɛ no, ɛno ara na ɔgu so a ɔrehyehyɛ saa berɛ yi ne berɛ a yɛaduru mu yi. Enti mentumi nka hwee koraa anaa mentumi nka kɛseɛ, deɛ mɛka nyinaa ne sɛ ɛberɛ bi aso a na nnipa koraa ani nnye ahennie ho. Nso nnɛ obi nya Jali ahennie koraa a ne kra ani gye because anyɛ bi a ɛbɛfrɛ ne nana anaa yɛde kyiniiɛ bɛsi ne so. Ne nyinaa yɛ Krɔbe Asante Kɔtɔkɔhene ne nsaano nnwuma no bi a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Asanteman, Ghanaman ne Abibiman bɛtu mpɔn nti na ɔbaeɛ. Wahyɛ ahennie mu kena ama nnɛ obiara anya akwanya sɛ ɔbɛdi hene a na n'ani agye sɛ ɔde mmirika ɛbɛkɔ akɔdi hene, ɛfiri sɛ yɛn Wura waboa ma ahennie ayɛ dɛ, ahennie ayɛ krabɛhwɛ, ahennie ayɛ dɛdɛdɛdɛdɛ wɔ wiase. So obi, panin bi mpo, baabi a ne diberɛ aduro wɔ aban mu no, sɛ akwanya ba sɛ ɔmmɛdi hene mpo na ɛyɛ ketewa koraa a, n'ani gye ho.